Pygamberimiz bilen Ebu Bekrin-i Siddik, razyýallahu anh, bir kafir adamy kireýine tutupdyrlar, iki däne diýelerini-de täwil beripdirler şu kafira Mekge-i Mükerremede, oňa-da aýdypdyrlar, üç günden soň, duşenbe gije agşam şol dagyň düýbünde wädämiz diýipdirler. O kafir-de emin bolup, bolýa diýip,

Resulullah sallallahu aleýhi wesellem bilen Abu Bekr Siddik bir kafir adamy ejir edipdirle Medineye Münewwerege ýetir diýip, näme üçin? Ol adam ogrynça ogrynça gabat ýollary, ol derýaýy Sorhuň gapdalyndan, şoň sahilinden ogrynça ýollary bilýänmiş, şony kireýine tutupdyrla. Ýöne şi şert bilen, gawjy edip düşüneýliň, ondan men istifade etjek ýa on men işleşjek diýip-de, oň menen ogluň-şoguň bilen gatnaşyp, mähep-betleşip, ony zir ýöne hoşlugyna-ýaslygyna hem getirip hem barşyp durmak bi dogry zat däldir. Gürrüň şita-da, öz işiňi ýola salmaga istifade etýäň, kireýine tutýaň, kireýine berýäň, bi zatlaň işgäli ýok boldy. Ikilinji ders almaly zat inşa Alla hemmämiz şol Resulullajanyň zindigisine gözleşip durus, gürrüňine gözleşip durus. Ýöne bir gysgajyk muhtaserje aýdyp geçerin inşa Alla. Ikilenji ders almaly zadymyz Resulullah sallallahu aleýhi we sellem öýi Mekkeýi Mukerremäň adamlarynyň amanatlaryndan dolymyş. Ýagny şol kafyrlaň özi-de bilýänmiş, şy bir emin adam, şy bir dogruçy adam, şyň ýalanyň ýokdugyny. Şondan başga ynamly adam tapmaýanmiş-le. Pygamberimize imana getiren akla, ýöne uly korrak zatlaryny Resulullaň öýünde amanat goýup gitýänmişdikle. Bu barada-da Kurany Kerimde deliller bar, ýöne olary aýtsam men gürrüňden çykjak. Ýöne olar hesutlygy bilen, Eý mu'min musulman doganlar! Ýöne fakat bahylçylykdan ýüreklerini birip bilmäni, tekepbirlik edip, bahylçylyk edip, imandan daş ýaşap, kafir bolup dünýeden ötüp gitipdirler. Ýogsa amanatlaryny Resulullah täwül berýänmişdikle. Saklawurşun, eý Muhammet, men bir ýerden gelýänçäm diýýänmişdikle. Ol okan gürrüňdir. Ýöne muň üstünde men durmana bu mahal wagtym boljak däl. Adamyň içi garalygy, adamyň göripçiligi, bahylçylygy imandan-da alyp galýan-ha adamy. Bir owadan ulamalaň mejlisinden alyp galýanlygy dursun, owadan tefsir klasla Resulullaň zindiginamalarynyň gürrüňinden galýanlyklary dursun nesip etmeýänligi adamy imandan-da alyp galýan-ha. Gör kafyrla öz zatlaryny Resulullah käbul berip gitýänmişdikle bir ýaňa. Emin bolansyň, ynamly bolansyň. Ýene bir almaly dersimiz, Eý musulman doganlar, hemmämize bir ders, Resulullany görüň, kafyrlar öldürjek diýip yzyna düşüp bäle. Öldürjek diýip yzyna düşüp bäle. Aý amanatlary ýok bolsun neýtip gaçyp çykmaň pikirinde bolmalyla. Ýene-de tamam bername rizi edip, oňa ýörite ýollary döküp, Eý, Aly, sen amanatlary tä bil berersiň, men-ä çykyp gitjekdirin, amanatly palany palanyňkydyr, palan zat palanyňkydyr, palan zat palanyňkydyr, ýeke, ýeke, ýeke, ýeke alamatlyja bernama goýup, özi çykyp gidip, Amanatlary ýeke-ýeke tä bil bermäkäň, Mekgeden çykmarsyň diýipdir Hezreti Aly razyýallahu anha.

Mu'min musulman adam Rasulullah jan sallallahu aleýhi we sellemiň sünneti diýip, Hudaýyň buýrugy diýip-de emin bolmalydyr, ynamly bolmalydyr. Ondan üçin Rasulullah jan aýdypdyr, Amanaty ýok adamyň imany bolmaz diýipdir. Imany ba adam amanata gaýym durar diýipdir. Munda men gürrüň edip öz başyna gitjek bolsam, gürrüňden çykjak özümiz dersiňiz alyberiň-dä. Pygamberimizi görüň, şo ýagdaýda, Ýerden gaçsam kam, ýerden tutdurmasam kam diýip, urup-ýykyp gaçmagyň pikirinde bolmaly. Şo ýagdaýda-da, oňa adam tertipläp, Daýaw oglan, ýigrimi üç ýaşyň döwregindäki jowan oglan, hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh, ýigrimi üç ýaşyň döwregindemiş, şony goýup ýerine ýetirersiň diýipdir, amanatlary, halkyň hakyny. Üçülenji ders almaly zadymyz gysgajyk muhtaserje geçeýin. Pygambarymyz görüň, bir nefer kireýine tutupdyr, üç günden bararsyň diýipdir. Ebu Bekr Sytdygyň ogluna habarlar ýetirersiň diýipdir. Esma ge nahar eltersiňiz diýipdir. Ol çopana goýun bakarsyňyz dagyň döwreginde diýipdir. Bir zatlaryny, pikirini etdi. Bernama Rizi şo-da etdi. Ýene-de yzyndan Mekge-i Mükerremeden çykyp barýarka, Hudaý Tagaladan diläpdir. Eý, bar Hudaý-a, maňa kömek ber, maňa arka bol diýip, Hudaý Tagaladan-da diläpdir. Belli bolýar, biziň-de wezipelerimiz tamam işlemizde öz bernamalarymyzy etmeli, hereket-de etmeli we Hudaý Tagaladan bereket-de dilemeli. Hany men onda Jibril perişdäň ganatyna mindir-de uçur diýip oturmandyr. Edip Bernamy rizi edip, tamam ýollary döküşdirip, Bernamy bilen gitişini gözlän. Gabatdan-gabada, ogrynçäden-ogrynça, Abu Bekr Sytdygyň otagynyň dady arkasyndan kişijik penjalasykdan çykyp gitipdirler. Aýak ýalaňaç, bir sesimizi eşitamasyn diýip, ýene-de Hudaýtagaladan-da diläpdir. Biziň-de wezipemiz hem hereket etmeli we Allahtagaladan-da bereket dilemeli. Hudaý-a maňa arka bol diýmeli. Biz-de ol bir der.